Gento kia gatato, mokabana amosinye riibo, mwamokorerete amang'ana amanene iga aa. Mokamoa chikura, ekero naete agatiima korigia chikura, akabateebia, Rende neba tobwate oyoito iga aa ntogweitera, nyariibo nere, moa eganto gake iga agosokera. Naende amaene mo, moiteti nyambati, ko na nyariibo nere momorineti. Nyambati nere mwamoete egento, na nyariibo nere mokamoa aganto. Nere agasoka. Ekero twagenda gochia aria, nyariba agateba ng'a, Yaa ngwakora buya inchuo ikaranse gochia and am seated here ase engencho y'amasikani amanene gwakora. Tia Nyasae abaseseni. Mogaka namoakerete esimi twarenge nere igoro, cabinet, nkamotebia, Mami, ngochi tori gotindeka omong'ina Paris. He was rushing for a meeting in Nairobi today aantebie takonyara goika. Ntwakwanete na Juma, Juma nkamotebia ng'a Juma nere twakora egasi na Juma tenena bakorore. Josephat naye tenena bamura ntwakora nabo egasi. Salute. Bamura aba ntwakora nabo egasi aa ngatebia Juma tink mgavana takonyara goika. Lakini rende kinde oyo taigabana, eka omonto oche koma omorochi. Amina. Naki gekogera tore aa? Tingochi goikaransa ebinto mbire twariete ira. Ekemo kiabo nenyagitari yaito y'amanga. One of the things abanto baito b'amanga babere bakorera ng'a besides ebinto bionsi bi mwango tororire nonya na emocheri, enyagitari eye nere erosirwe ekina ebe buya.

Namosaba nkamotebia ng'a, Mogokora rogoro aaria, moirane egaiga morosie, negento kiaomoerio kebwate emechando na amariogo. Na amariogo ayio naro ewiki ere bosio etaraera, nigo begatwara amariogo chinyagetari. Epaara eye nebwate eproblem ye iga. Mwasaba iga ase anyo, ase anyo naro abana? Ase anyo ngoakera gisaire esime. Na inche nkamoakera. Toganchana na Gisero ng'a Baali eye takonyebeka moromu reero ekiagera ge, gakonyebeka embura gegotuna naende kore ki eke esari naye totoche koreta emechando agateba tiga nabekire budget ase anyo can confirm that ng'a in the next financial year epaara agochi korosi neye koru maate ng'umbu aaria iringa egende paka manga ne lami agantebi ng'a ee ribu nekorosi rogoro gekoera ase bagotang'ana gocha naende manga. Bono era nigekoba estadium ere ne nyaritari ere, igo ntotemeti ase tokonyara? Tiga Nyasae abasesenie abanto baminto, gavana nantoma iga iga, ontebie gokogenda agaria, baye 10,000. So nimbwate chiru ikomi chia gavana. Pastor chao tindi gotangasa ngocha are nkonye kinya kei, nkoe transport aye osokere. Tiga Nyasae abasesenie abana baminto, we are so sorry for the loss, lakini we are celebrating alive. Obogima obore nomomino oyagerire abanto toikaransete egetii eke ekegima kia Nyasae abasese. Inche nka nekeruba oga, inche nomwana oino koro nkaega. Ntwaroseti chidron eh, we tori okorosia but we had an agreement nkaete omwaka egu chiredio ase endege ekobogoria amariogo yarete Nyagitari chindege chichi chitari gotwara abanto ime sorende Togatwara eagreement na Zipline, Zipline company iga egotoka aria Chemelil. So amariogo aito tokoira part of it aria emergency twanyabeka aria Chemelil. So ekero ore manga eriogo gete ria emergency rigana erie ntwabaigeretie igo agoaka esimi Yabekwa endege eria ime within twenty minutes yaikire manga. Mwakerora gegoeta naende ntwarenge etibi ayio onsi bono amagenderero nyari bagendete gokora. Igo nyaribo netae. Barenge togoteng'aka abana oito asante Yesu ombariki.